U l-garax, I mean, bdilni studio, I mean, kien, kien vera cool, imma literally bat bot paint, pinġejt Beatrix fuq il-bib u dak, dak kien il-bidu. Ehm, Umbat l-first opportunity ta', ta fashion show kienet ġiet ehm, ħabib tagħna Joseph Fountain, ehm, dak iż-żmien kien jaħdem Londra wkoll fil-fashion u ġew bl-idea isma' ejja nagħmlu fashion show nagħmluh flimkien. Karina kienet involuta wkoll u qisu Charles, jien, Karina, Joe u kkrejajna l-ewwel fashion show li li tista' tgħid tagħna. It was a collaboration imma qisna minn hemmhekk ħadna hey this is xi ħaġa cool, qisna nkomplu. U r-reazzjoni? Kienet laqat naħseb tajjeb, I mean kellna sala mimlija, kienet l-Università, sala tal-Università, l-Belt. Għamilna kollezzjoni tal-irġiel ukoll li mbagħad Desmond tal-Exit kien biegħhom fil-ħanut tiegħu. U jien kont wieħed mill-modelli. Ta' dak il-show, dan huwa dak il-show famuż ġifieri. Eh, Desmond eh, kien ġieħu hawnhekk fuq il-podcast Junior B. Mhm. Eh, u kun il beda speċa jispjegali u minnaħa tal-mużika dan il-moment l-istess kif qed int, eċitanti fejn fil-mużika essenzjalment ma tantx kien hemm, kulturalment ma tantx kien hemm, mhm. u allura kien hemm Għax ta' kien hemm din l-enerġija ta' ħafna potenzjal u ħafna ħafna mħuħ jinteraġixxu ma' xulxin. U intom kellkom ukoll x'taqsmu minn għalija fid-diżinn tal-ħanut tiegħu le ta' Iva, l-ewwel ħanut ta' Exit konna ddiżinjajnieh aħna u anke l-ewwel logo ta' Desmond. Konna close ħafna dak iż-żmien. Desmond kien neighbour tagħna, kien joqgħod faċċata, ommu kienet tgħix faċċata tal-fejn konna l-istudio aħna. So, jisnu mill-bidu, ehm, jien mbagħad ħdimt ma' Desmond ukoll f'Exit, ehm, so dejjem kien hemm dik il-collaboration, ma jibed ngħidu dak iż-żmien kienet ehm, il-bidu ta' all kollox kollox ġdid, kollox eċitanti. Sewa, u għamiltu l-ewwel fashion show. Issa, f'dan il-punt għadkom nix, però. Sens xorta huwa jesab culture li kienet taf dwarkom fil-verità u nimmaġna li l-udjenza li kien hemm fis-sala kienu nies li probabbli jew diġà xtraw minn għandkom jew. Eh, kien hemm ovvjament kellna dil xena ta' nies li konna ehm, nagħmluha magħhom nies interessati f'dik id-dinja kif qed ngħidu l xena ta' nies pal Desmond. Ehm. Intom kontu dak iż-żmien kontu tarawkom bħala stilisti għal dik il-kultura? Ehm, eh, mbagħad bdiet isa bil-mod għax ngħidlek dik l-ewwel waħda kienet collaboration, ehm, anke ideat ta' ġew dak iż-żmien, it was ma kienx ġest aħna jien u Charles li li krejajna dik il-ħaġa, kienet sinerġija ta' kollha flimkien. Ehm, ma mbagħad minn hemmhekk Ma li kieku kollok tgħid li ehm, meta kont naħseb f'Beatrix, Beatrix kont nara bħala ditta illi n-nies li jixtru minn għandha jew li jixtru jilbsuha huma min kienu dawn in-nies. Ehm, kienet ehm, taħlita, kienu kienu naħseb it was quite young, u fl-istessin ukoll Bdejna nattrataw klijenti nhar iktar serja għat-tiġijiet. So kienet jisa mixture ta' ta' tfajliet li jisibu jridu affarijiet cool biex joħorġu bihom, imma mbagħad l-istess tfajliet ukoll kienu jiġu. La darba jgħabbu mill-klabb għandhom bżonn jiżżewġu jridu jixtru l-libsa. Mistednin għal xi tip kienu jiġu għandna wkoll. So bil-mod bil-mod. Bdejna nibna kif tgħid. Jinbena qisu katalgu dejjem naqra iktar wiesa. Sewwa. Mela, u mbagħad għamiltu dan il-fashion show li intlaqa' sew, qed tgħid li kellek sara mimlija. F'dan il-punt inti kont diġà determinat li dan ħajkun it-traġitt ta' ħajtek? Le, ta'. Aħna dil-ħaġa kien dejjem kienet hi ta' vera organiku. Ma kienx hemm naħseb minn dak il-mument li għad no, issa dawk huma l-goals tagħna, aħna hemmhekk dejjem qisu ħaġa ħa ngħidha bl-Ingliż, one thing led to another.